Helo bawb a chroeso i Taro gyda Nia. Wel heddi ni'n mynd i wneud darlleniad o'r wythnos sy'n dechrau'r wythfed o Ragfyr 2025. So ni'n mynd i edrych ar egni'r wythnos, ni'n mynd i edrych ar beth yw sialens yr wythnos a ni'n mynd i orffen gyda gair o, gair o gyngor wrth ysbryd. So ysbryd, gewn ni plîs egni'r wythnos. A egni'r wythnos yw'r wyth o ffin. Na ren, mae'r wyth o ffin yn gweud wrtho fi bod rhywbeth yn symud yn gloi wythnos yma. Okay? Mae'r wyth o ffin yn siarad am pethau'n digwydd yn gyflym, symud mlân gyda rhywbeth yn gyflym, mae popeth yn gyflym wythnos yma, so falle bydd wythnos busy iawn yn dod i chi, oce? Okay? Lot gyda chi'n neud wythnos yma. Mae popeth yn symud yn rili really gyflym wythnos yma, so mae popeth yn cael ei wneud â'ch hast wythnos yma wedyn ni, oce? Okay? Popeth yn cael ei wneud ar hast. Oce, okay, Beth yw sialens yr wythnos de, plis ysbryd? Beth yw sialens yr wythnos? A sialens yr wythnos yw'r pimp o gwpanau. Oce. Okay. Mae cerdyn y pimp o gwpanau yn siarad am golled neu galaru colli mas ar rhywbeth, oce? Okay? So bod hwn yn dolan fel eich gair o gyngor chi wythnos yma. Wedyn ni, mae eisiau chi adael fynd i rhywbeth i chi'n galaru drosto. Okay? Mae'n amser i chi nawr ddechrau symud mlaen gyda pethau. Okay? Chi wedi bod yn galaru. Falle bod chi wedi colli rwy'n. Okay? Falle bod chi wedi colli swydd. Falle bod chi wedi Um, colli ffrind, oce. Okay. Ond bod hwn yn dylan yn eich sialens chi, eich sialens chi na'r wythnos yma yw i wella'ch hunan a pido galaru cymaint. Chi wedi galaru digon er mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn, oce? Okay? A nawr mae'n amser i chi symud mlaen o'r galaru hyn, oce? Okay? So beth bynnag i chi wedi colli, Fi'n meddwl amdano chi bois, oce? Beth bynnag chi wedi colli, chi wedi gwneud digon o alaru nawr am yn amser i chi nawr i symud mlaen. Oce? Mae ysbryd yn cefnogi chi i symud mlaen. Oce. Diolch ysbryd. Gewn ni nawr, plis, gair o gyngor am yr wythnos, ysbryd. Gewn ni gair o gyngor wrtho ti am yr wythnos. A beth sydd gyda ni yw'r uwch offeriades, okay, neu'r offeriades uwch. Nawr mae'r fenyw yma yn siarad am fyn mewn, okay? mewn i'r isymwybod, mae'n siarad am um, greddf a, a credu yn eich greddf. Okay? So be mae ysbryd yn gweithio chi fan hyn? Mae eisiau chi ffindo balans Yn beth ych chi'n timlo'n ych greddf a beth sy'n mynd mlaen yn ych bywyd chi. So, os yw pethau ddim yn timlo cweit yn iawn yn ych bywyd chi wythnos yma, dilynwch ych greddf, okay? ac mae, mae'ch greddf chi wastod yn gwybod y cam iawn i gymryd, okay? bob tro. Dilynwch eich greddf fan hyn. Mae ysbryd yn gweithio chi fel gair o gyngor wythnos yma. So os edrychwn ni hwn ar ei gyfanrwydd am funed, oce. Okay. So mae'r wyth o ffyn yn gweithio chi, chi'n mynd i fod yn symud yn gloi wythnos yma. Mae popeth mynd i fod yn symud yn rili really gyflym i chi wythnos yma, oce. Okay. Mae'r pimp o gwpan yn gweithio chi, mae'r amser galaru na'r wedi dod i ben. So sialens chi wythnos yma yw symud mlaen o amser galaru, symud mlaen o rhywbeth chi wedi colli. OK. A wedyn, mae gyda ni'r gair o gyngor, yr uwch offeriades fan hyn. A mae hon y moyn i chi ddilyn eich greddfa, wneud beth sy'n timlo'n iawn i chi wythnos yma. Okay? So os yw pethau ddim yn timlo cwait yn iawn wythnos, mae pidwch wneud e. Okay? Neu os yw pethau'n timlo'n iawn i chi, o fi moyn mynd am hwn, fi moyn mynd i weld sioe, fi moyn dechrau swydd newydd, fi mae'n edrych am swydd newydd erbyn y flwyddyn newydd. O hwn yn gweithio chi, dilynwch eich greddf yn beth i chi'n neud wythnos yma. OK, diolch ysbryd. Nawr fi'n mynd i gymryd cwbl o gerdiau i just roi neges ti'n bach mwy twfwn i ni fan hyn a i weld beth mae hwn i gyd mlaen am wythnos yma, OK? So, ysbryd, beth yw'r eg beth yw'r egni symud yn gyflym fan hyn? Beth yw'r egni symud yn gyflym, ysbryd? O, right, ok. Mae eisiau chi symud yn geflun, boys, achos bod eich dymuniad chi'n dod yn wir. Ok? Wedyn ni fan hyn, yr, yr naw o gypanau yw hwn, ok? A mae'r naw o gypanau yn gweud wrthoch chi bod eich dymuniadau chi mynd i ddod yn wir, ok? So wedyn ni fan hyn gyda'r wyth o ffyn, Mae'ch dymuniadau chi yn mynd i ddod yn, yn wir yn gloi, oce? Okay? Mae nhw'n mynd i ddod wir yn gyflym. So ta beth i chi wneud wythnos yma, mae'ch dymuniad chi mynd i ddod yn wir a mae fe'n mynd i ddod yn wir yn gyflym. Wedyn ni, dechrau'r wythnos, oce? Okay? Achos os yw hwn yn symud mlaen yn gloi trwy'r wythnos, fi'n timlo fan hyn bod yr bod eich dymuniad chi'n mynd i ddod yn wir ar ddechrau'r wythnos, oce? Okay? Mae'r naw o gwpane yn gerdyn lyfli, ok? Dymuniadau yn dod yn wir. Breuddwydion yn dod yn wir wythnos yma. A mae'r breuddwydion yn mynd i symud mlaen yn gyflym i chi, ok? Ok. Gewn ni... Na, dim reina, rein. Gewn ni nawr, please, ysbryd. Cerdyn, just i egluro'r pimp o gwpane. Beth yw'r golled un, please? Beth yw'r golled? Ww, reit, oce. Okay. A'ch sialens chi wythnos yma yw dod dros y timlad o rhywbeth yn dod i ben, oce? Okay? A deg o gleddyf sydd â chi fan hyn. A mae'r deg o gleddyf yn gweithio fi. Chi wedi bod trwy amser bach yn eich bywyd – sydd wedi bod yn anodd iawn. Okay. A mae'n amser i hwn, amser chi'n cael y deg o gleddyf, mae'n meddwl bod chi'n dod i ddiwedd yr amser yna. So, gyda'r pimp o gwpanem yn hyn, wedyn ni, wel, chi'n galaru odych, a chi wedi bod yn galaru, a chi wedi bod yn galaru, galaru fan hyn am spel, oce? Okay? Ond nawr mae'n amser i hwn i ddod i ddiwedd. Fel o'n i'n gweud wrthoch chi gynharach, o'n i'n timlo bod hwn yn gweitho fi. Mae amser galaru nawr yn dod i ben, oce? So achos bod eich dymuniadau chi, do wir, yn gyflym iawn wythnos yma, oce? Mae'n amser galaru nawr yn gorffen. So gallai fod hwn yn rhywbeth um, chi wedi colli, felly bod chi wedi colli swydd, a nawr wythnos yma chi'n cael y swydd i chi wastod wedi breuddwydo am. Okay? Gelle fe fod bod chi wedi colli rwy'n yn eich bywyd a chi wedi bod yn galaru, chi wedi bod yn timlo'n isel. Okay? Ond wythnos yma, mae pethau'n dod yn well i chi a, a chi'n symud mlaen wythnos yma. A mae'ch dymuniadau chi nawr wedi symud mlaen yn dod, yn dod yn wir. OK, gadewch ni gael yr uh, eglurhad i'r cerdyn yma. Yr uwch offeriades, plîs. Gallwn ni gael eglurhad ar yr uwch offeriades, y gair o gyngor. Ni'n gwybod bod ti moyn i ni ddilyn yn greddf wythnos yma. Beth arall i ti moyn i ni wneud? O, oh, reit, oce, okay, achos bod dewis mynd i ddod â chi, oce. Okay. Mae'r dau o gleddyf sydd wedi dod mas dyn ni fan hyn dy'r uwch offeriadus, okay? mae'r mae cerdyn mae'n siarad am ddewis. Okay? Smoch chi'n gweld pethau'n glir ar y foment? Dyna pam mae'r, mae'r um, fel y mwgwd yn ar dy fenyw yn y llun, oce? Okay? Smoch chi'n gweld pethau cwait yn glir ar y foment? A mae ysbryd yn gweithio chi, mae eisiau chi weld mwy clir i wneud penderfyniad fan hyn, oce? Okay? Mae doi benderfyniad ydych chi, ond mae rai pobl yn gweud mae tri penderfyniad ydych chi. Ac gallu, gallwch chi naill e ddilyn un o'r cleddyf, neu allwch chi fynd i'r ynys fych sy tu ôl fan hyn yn y llun. So mae'n gwybod os chi'n gweld hwnna'n iawn fyna. Okay. So mae ynys fach tu ôl. A mae hwnna'n trydydd cyfle, mae lot o bobl yn, yn credu, oce? Okay? Ond mae dywys da chi'n neud, mae dewis da chi'n neud fan hyn wythnos yma. A wedyn ni, bod e wedi dod lan da'r cerdyn yma, Mae'r dewis yn dod i chi a mae rhaid i chi ddilyn eich greddf i wneud y dewis iawn i chi fan hyn. Okay? So wedyn ni, sdim ots beth yw'r dewis fan hyn. Okay? Sdim ots beth yw'r dewis. Ta pa ddewis sydd gyda chi, dewisiwch y llwybr sy'n teimlo'n iawn yn eich calon chi. Beth sy'n teimlo'n iawn i chi yn eich greddf. Ok, wythnos 'ma. A dyna gair o gyngor wrth ysbryd. Waw, oce, okay, so gadewch ni edrych ar hwn tyma bach mwy twfwn de a roi tyma bach o syniadau i chi. Os ych chi'n edrych ar hwn fel um, darlleniad i wneud a'ch gyrfa wythnos yma, wedyn ni bod chi'n mynd i fod yn symud mlaen yn gyflym gyda gyrfa eich breuddwydion. Oce. T- T be chi 'di trio am? Falle bod rai chi 'di trial am swydd newydd. Falle bod rai o chi nawr yn dechrau busnes, oce? A na be sy 'di bod yn eich breuddwydion chi. Wel, wythnos 'ma, chi'n dechrau symud mlaen yn awr gyda'r busnes 'ma, gyda'r gyda'r gyrfa newydd 'ma, oce? Gyrfa sy'n timlo'n iawn i chi yn eich calon. gyrfa sy'n iste'n dda i chi da'ch greddf. Felly bod chi'n teimlo colled, swydd i chi wedi colli, o chi yn joio, oce? Okay? Chi'n teimlo'r golled na nawr, ond mae'n amser i chi symud mlaen nawr o'r golled. Chi wedi dod i ddiwedd nawr y galaru dros y beth oedd y swydd, a mae nawr yn amser i chi symud mlaen nawr gyda'r swydd newydd ein swydd eich breuddwydion, okay? neu busnes eich breuddwydion, ty beth yw e, okay, chi? A mae dewis mynd i fod â chi wythnos yma, ond mae rhaid chi wneud siwr bod y dewis chi'n wneud yn timlo'n iawn yn eich greddf. Okay? Timlo'n iawn yn eich isymwybod, timlo'n iawn yn eich bola. Okay? Timlo'n iawn yn eich greddf wythnos yma. So newch yn siŵr bod chi'n neud, ta pa benderfyniad chi'n neud, newch yn siŵr bod e'n dod o'r galon wythnos yma. Os ych chi'n edrych ar hwn, os ych chi'n chi edrych am gariad wythnos yma, weden ni bod chi'n mynd i symud yn gloi gyda cariad eich breuddwydion. Okay? Os nag yw'r person un yn eich bywyd chi eto, maen nhw'n dod mewn wythnos yma, felly byddwch chi ddim yn nabod nhw'n syth, okay? neu felly gewch chi dimlad, o, oh, Fi 'di nabod ti o'r blaen, fi'n fi nabod dy wyneb di. Oce? Falle gewch chi teimlad fel yna wthnos, wthnos ma. A maen nhw'n mynd i fod y person o'ch breuddwydion bwys. Oce? Chi 'di gael laru, felly bod chi 'di gael laru dros um, perthnasau um, yn y gorffennol. Oce? Mae'n amser gara- galaru na nawr yn dod i ben a chi'n symud mlaen i person eich breuddwydion. A newch yn siŵr os oes dewis gyda chi wneud Ok, os oes doi berson yn dolan i chi a cynnig i hunain a gweud o fi moyn bod y ti, newch yn siŵr bod chi'n wneud y penderfyniad sy'n tymlo'n iawn yn eich greddf a pidwch cael eich gwthio mewn i dim wythnos mae wedyn ni. Ok, newch penderfyniadau a newch nhw wrth O'ch greddf. OK, a byddwch chi'n saff wedyn os newch chi yna. Os byddwch chi'n edrych ar hwn fel darlleniad arian, wedyn ni bod arian yn dod yn gloi iawn fan hyn, a arian, fwy o arian na, na chi hyd yn oed yn breuddwydo am fan hyn, okay? Mae dymuniadau yn dod yn wir gyda'r cerdyn yma. So os ych chi'n edrych am arian, chi'n mynd i gael lot, a mae lot o fe'n mynd i ddod mewn wythnos yma, okay? Chi di, chi di bod Chi wedi cael aru o'r blaen, sy'n digon o arian wedi bod y chi, neu chi wedi bod yn hapus gyda'ch arian, okay? chi wedi timlo colled o arian, felly bod chi wedi colli arian. Okay? Ond wythnos me, mae hwn i gyd yn newid, achos chi'n mynd i adael hwnna i fyn, a chi'n mynd i gymryd ar yr egni me, yr egni o brydduidion yn troi yn wir. Okay? A wedyn, gyda gyrian, Os oes dewis dych chi'n neud, mae dewis dych chi'n neud pyn ei roi arian um, mewn i wahanol gyfri, bod chi, bo chi moyn rhoi arian mewn i fusnes, bod chi moyn rhoi arian i'ch plant, roedd iddyn nhw, oce? Okay? Mae dewis gyda chi wneud, a newch siwr bod y dewis yna yn dod o'ch calon chi fan hyn. Okay. Felly bydd lot o arian yn dod mewn i chi, a byddwch chi'n meddwl, o, beth fi'n mynd i wneud ar arian hyn, okay? bydd, bydd dewis yn dod i chi fanna. Ond os ych chi'n neud y dewis o'ch greddf, byddwch chi'n iawn, ok? Newch chi ddim dewis anghywir os ych chi'n mynd gyda'ch greddf, ok? Waw, dyna darlleniad lyflu am wythnos yr wythfed o Ragfyr, boys. Waw, waw, waw, wythfed o Ragfyr, yr wythnos sy'n dechrau. Waw, mae'ch breuddwydion chi'n mynd i ddod yn wir mynd yn fwys, oce. Okay. Be fi'n mynd i wneud nawr, fi jyst mynd i gymryd cerdyn o'r um, cerdyn y roses fan hyn. Jyst i gael neges fech jyst i orffen, oce? Okay? Am beth sy'n digwydd wythnos hyn. Neges fech wrtho ti, please, ysbryd. Ww! Be sy'n gyda ni fan hyn yw cerdyn seduction. Ok. A mae fe'n gweud bod temtasiwn yn dod mewn i chi fan hyn, ok. Temtasiwn yn dod mewn i chi fan hyn. So gallai fod y cerdyn ma o demtasiwn yn gweud, right, ok, mae arian yn dod mewn i fi, o, oh, mae temtasiwn dy fi hela fe a'r tŷ newydd, a'r car newydd yn syth, ok. Temtasiwn yn dod mewn i chi. Felly bod chi'n meddwl, o, oh, mae cariad yn rhywun i fi. Temtasiwn mynd i fod, oce? Okay? Temtasiwn yn rhywun i chi gyda'r cerdyn yma. Oce, okay. waw, mae hwn yn, ma hwn yn troi'n ddiddorol iawn nawr, bwys. Felly bod temtasiwn gyda chi fynd am swydd newydd neu neu dechrau'r busnes yna chi wastad wedi breuddwydo am, ok? Wedyn i'r wythnos yma, ceirwch amdano fe. Achos mae'r mae egni'r wythnos yma yn danllid gyda'r cerdyn yma, ok? A dyna fel, gyda'r wyth o ffin, mae'r egni yma'n danllid hefyd, ok? Mae'n egni tanllid i droi breuddwydiau yn wir, ok? Dymuniadau yn dod yn wir. So, waw, bwys. Dyna cerdiau lyflu wythnos yma. Ty beth i chi wneud? Cofiwch dilyn eich greddf. Os oes dewis gyda chi wneud, dilynwch eich greddf a ewch chi ddim yn anghywir. Okay? Dilynwch eich greddf a ewch chi ddim yn anghywir. Fyna. Okay? So, wel, joiwch yr wythnos, bwys. Cerwch amdani ddi. Mae'r dymuniad na'n dod yn wir, so joiwch e. Ta beth sy'n y mewn i chi, arian, cariad, swydd, busnes, ta beth yw e, falle bod chi, bod, falle bod chi wedi, wedi bod ddim yn iach iawn, oce? Okay? Chi'n mynd i wella wythnos yma, ac mae'ch dymuniad chi'n mynd i ddod yn wir, oce? Okay? So, Darlleniad lyfli fyna bois. Joiwch yr wythnos, joiwch yr wythnos sy'n dechrau'r 8fed o Ragfyr. Mae'ch dymuniadau chi'n dod yn wir a byddwch chi'n symud mlaen yn gyflym wythnos yma. A os ych chi wedi joio'r darlleniad, cofiwch rhoi bawd lan a chofiwch dan ysgrifio i'r sianel, ac mae pob peth bach fel chi'n neud yn helpu fi gyda'r sianel. Ok. A rhowch neges isod os chi wedi joio'r darlleniad. A os i chi wedi darllen y cerdyn wahanol i fi, dwlen i glywed wrthoch chi hefyd, ok? Gadewch fi wybod yn y negesion isod fel o'ch chi wedi darllen y cardiau yma, achos fi'n dwlu siarad â pobl am y, y gwahanol ffyrdd i ni'n darllen y cardiau a timlo'n yn greddf. A os ych chi moyn darlleniad personol, fi'n gwneud darlleniadau personol fideo a mae'r wybodaeth i gyd isod. Okay? Tan tro nesa, joiwch yr wythnos a joiwch eich dymuniad yn dod yn wir. Drychwch ar ôl eich hunain a wela i chi tro nesa.